Mae yna rhywbeth yn emosiynol pan da chi'n dod i fyny o Bemachno i du mawr Wybernant. Mae meddwl bod y fath gyfoeth o iaith Gymraeg wedi deillio o'r cwm yma, cwm ychal diarffordd, oedd o'n ddiarffordd yn nyddiau William Morgan wrth gwrs ynde. Dwi'n gobeithio bydd y gyfrol yma yn help i roi hwb arall i'r lle yma. William Morgan, Tŷ Mawr a Wybernant. Mae yna dair rhan fel yna yn y gyfrol. Be sydd ychydig bach yn gamarweiniol ydy mai golygydd ydy Eryl Owain. Mae o'n sgwennwr. Yy mae o 'di casglu deunydd difyr fel hanesydd. Mae 'di dod a ar draws rhyw bytia bach difyr o o bapura newydd a chylchgrona a llyfra yn y gorffennol. Beth sydd yma hefyd, sy rioed 'di gweld golau dydd o blaen, ydi atgofion. Mae'n drysor o gyfrol, felly croesawch yr awdur, Eryl Owen.
Fel y myrddin yn deud, mae'n edrych yn gwm diarffordd ac anghysbell heddiw, yndydi? A falle bod o'n dipyn o ryfeddod bod rhywun fel William Morgan, yr ysgolhaig mawr ag oedd o, esgob, cyfieithydd y Beibl, wedi hanu o ryw gwm bach fel 'ma. Yndi, mae o'n ryfeddod, ond 'di o'm beth mor angyffredin â hynny chwaith yn yn traddodiad ni fel Cymry. Mae 'na gymaint o bobl wedi cyfrannu i'n dysg a'n diwylliant ni dros y canrifoedd, wedi dod o gefndiroedd cyffredin. Nid bod William Morgan o deulu cwbl dlawd a distadl chwaith. Mae'r tŷ yma, mi godwyd y tŷ yma tua 1565 neu'n fuan iawn wedyn, ar gyfer ei dad o, John ap Morgan, Felly, yn yr unfed ganrif ar bymtheg, mi fydda hwn yn du sylweddol iawn, yn bydda. Mi fydda o'n du mawr mewn mwy nag enw, yn bydda. Um, dyma'r math o dai yn cael ei codi pryd hynny ar gyfer y man ysweiniaid a'r ffermwyr mwyaf llewyrchus, ac i'r dosbarth hwnnw oedd John ap Morgan yn perthyn. Mae rhywbeth yn groes yn y graen i mi ganmol unrhyw un efo'r enw Sir o flaen i enw. Ond mi oedd cyfraniad teulu Gwydir yn bwysig hefyd. Mi gafodd William Morgan, mae mwy na lai yn sicr, i addysgu yn yng Ngwydir ynde. Um, pan oedd tad Sir John Wyn o Wydir, fod i'r enwoca o'r teulu ynde, Sir John, i dad o Morris Wyn yn, yn, yn, yn, yn, yn bennaeth yr, y teulu. Yr un un llun da ni weld ynda, yr un un portread da ni weld o William Morgan yn y gwahanol lyfrau. Bardd fawr hir wen ganddo fo, golwg sarug iawn os nad chwerw bron, yy chwyrn iawn ar ei wynab o 'lly. Mae 'na un o'r cerddi enwoca i'r wybyrnant fel mae digwydd bod, soned i'r wybyrnant, yn cyfeirio ato fo fel 'henwr mwyn dan bwys brysurdeb gwargam wrth ei waith, wrth wrth ei dân, sori. Yym a a dyna'r argraff falla, mae ryw hen ddyn ynde oedd William Morgan. Ond wyddoch chi, 42 mlwydd oed oedd o. Pan ara gwblhau y gyfeithiad o'r Beibl. Iawn, ocê, pobl yn, yn heneiddio, os liciwch chi'n hun, yr adeg honno. Fe oedd William Morgan ei hun farw, fel y rhan fwyaf o bobl yr oes honno, cyn cyrraedd ei drigian. Ond 42, mi nath y ran fwyaf o'r wai- o'r gwaith gyfieithu pan oedd yn ei dri degau, felly, yn do? Mi oedd 'na helyntion mawr, yn doedd? Ffraeo chwerw rhwng William Morgan a rhai o'i, o'i, o'i blwyfolion. Mor chwerw, hyd at waed yn llythrennol ar brydiau. Na i'm deud dim mwy am hynny, mae'r hanes yn y llyfr. Mae na gywydd wedi cael ei ysgrifennu gan Rhys Cain yn rhoi geiriau yng ngheg William Morgan. Oedd wedi cael rhyw wydda, a gwydda ofnadwy oedd y rhain. Rhain llwydion oedd wylltion ddig, rhain wynion rhyw enwynig, cael gwydda yma gan, gan ficar Abergelef am digwydd bod, a rheini wedyn mynd ati i ladd gwydda William Morgan. Unwaith eto, darllenwch y llyfr i gael mwy o'r hanes. Peth olaf ddylen ni wneud ydy dilorni na bychanu mewn unrhyw ffodd William Salesbury ynde. Oedd o'n glamp ysgolhaig a fodd ar ei frenaru'r tir. Ond, oedd gen o syniadau pendant. A un o'r syniadau hynny, wrth i chi sgrifennu, oedd yn bwysig dangos tarddiad geiriau. Nid jyst sut ydyn nhw'n cael ei ynganu, ond be oedd tarddiad y gair. Felly, oedd o'n ysgrifennu gair fel discipulon, achos bod o'n dod o'r Groeg, ac ekles, achos bod o'n dod o'r Lladin, ynde? Ond pan oedd pobl yn darllen y Beibl, o'n nhw fod i ddeud disgyblion ac eglwys. Felly, oedd hi'n anodd iawn i ddarllen ei Feibl o. Doedd o'm yn credu mewn treiglo bob amser chwaith, achos oedd hynny'n newid gair o'i be oedd ei ffurf gysefin o, ynde? Wedyn, oherwydd hynny, oedd hi'n anodd iawn darllen Testament Newydd William Salesbury. A doedd offeiriad plwy a phobl yr adeg honno ddim 'di, ddim yn gyfarwydd â darllen Cymraeg, beth bynnag, traddodiad llafar oedd o'n bennaf, ynde. Yy, mae Siôn Tudur, er enghraifft, yn deud am Wil- am Feibl Wiliam Morgan, Dwyn gras i bob dyn a gred, dwyn geiriau Duw yn agored. Gosodaist, nodaist yn ôl Gymraeg rwydd, Gymro graddol. Iaith rwydd gan athro iddynt, a phawb a'i dallt, a phob dyn, ac oedd hwnna yn allweddol i lwyddiant Beibl Wiliam Morgan, yn safonol, yn urddasol, yn ysgolheigiaidd, ond yn ddarllenadwy ac yn ddealladwy hefyd. Dwi am orffen efo dyfynnu o eiriau un o'r prif arbenigwyr, un o'r prif ysgolheigion fuon yn astudio bywyd Wiliam Morgan, yy diweddar athro ar Geraint Gruffydd. Yy, heblaw am Feibil William Morgan, ni fyddai'r Gymraeg bellach unrhyw statws mewn byd nac eglwys, ac fe ddirywiai'n araf yn glwstwr o dafodieithoedd di-urddas ac annellhadwy y naill i'r llall, ac yn y diwedd ddiflannu'n llwyr. Ond, o gael y Beibl, fe ddarparwyd drwyddo ar gyfer ysgrifenwyr Cymraeg batrwm ardderchog o ryddiaith reolaidd, huawdl ac amrywiol, gan osod y safon am ganrifoedd eto i ddod.